Татарстан халкының тормыш сыйфатын күтәрүгә. Нинди юллар бар, нинди перспективалар? Эш хаклары, зарплаталар, пенсияләр артсын иде. Иң төннәр генә исән-сау кайтсыннар семьяларына. Бергә-бергә матур итеп эшләрбез дә, яшәрбез дә. Бүген Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына еллык юллама белән мөрәҗәгать итте. Ягъни республика үсеше өчен төп юнәлешләрне билгеләде. Юлламаның әһәмияте нидә? Чакырылган дәрәҗәле кунаклар белән Әнә шул турыда фикерләшеп алдык. Әлеге еллык юлламадан сез ниләр көтәсез? Ну, без ел саен шушы послание нигезендә дәүләт советыбызның эшли. И киләчәктә шулай булыр дип көтәм. Сезнеңчә Татарстан халкы өчен шушы юлламаның әһәмияте нидә? Бөтенесе дә халык өчен эшләнә. Мин уйлыйм, бергә-бергә матур итеп эшләрбез дә, яшәрбез дә. Татарстан халкының э, сыйфатын, тормыш сыйфатын күтәрергә, чөнки бөтен э, куйган максатлар, әйтик, экономика буенча, социаль э, Сәясәт буенча алар бөтенесе дә Татарстан кешеләргә караган һәм төп максатыбыз безнен халыкнын тормыш сыйфатын күтәрү, тормыш сыйфатын үзгәртү. Әһәмияте бар инде аның менә шул киләчәккә нинди юллар бар, нинди перспективалар, аны белеп тору бит инде һәркемгә дә кирәк. Юлламадан нәрсә көтәбез? Яшәү рәвеше әйбәтләнсен иде. Эш хаклары, зарплаталар, пенсияләр артсын иде. Экономиканы тагын да ныгытырга, куәтләргә, сугыш балалары турында законны кабул итәргә кирәк. Анарга да акчаны табарга кирәк. Республиканың эшендә дә, аның бүгенге авырлыкларга карамастан һаман шушы төзүләр юлы белән баруында барыбер зур халыкның катнашы, Безнең республикада яшәгән кешеләрнең ул менә сизелде бүгенге шушы юлламада катнашкан. Сезнеңчә, Татарстан халкы өчен еллык юлламаның әһәмияте нидә? Минемчә, быел гына түгел, киләсе елда да безнең Раисыбыз безгә күрсәтте, иң беренче безнең нигезләре. Һәм нәрсә бу безнең нигезләре? Безнең нигезләре ул мәдәният, ул дин. Һәм ул тел. Без үзебезнен рухыбызны саклап яшәргә тиеш. Былтыр да ул шул турында әйтте. Быел һәрбер кеше өчен ул зур җаваплылык һәм мөһим юнәлеш. Рөстәм Нургалиевич бернинди дә монда формализм булырга тиеш түгел дип әйтте. Чөнки чыннан да яшьләр, балалар, алар менә ничек бар шулай. Әгәр дә аларга ошый икән, әгәр дә Алар үзләренә берәр эшчәнлекне кызыклы, кызык итеп күрәләр икән, димәк, алар тартылалар. Әлбәттә, бу юллама бик мөһим. Һәр елны Рөстәм Нургалич үзе һәр көнне шул документ белән эшли, аның киңәшчеләре булыша. Төнге унга кадәр эшләделәр, менә бер көнне яздылар, утырдылар. Чөнки ул һәрбер куйган менә дәүләт Совета депутатлары алдында, хакимият алдында куйган бөтен бурычлар, алар инде менә бүгенге юлламадан соң бер документка чыгачаклар инде һәм шул документ буенча бүген бөтен залда бөтен утырган кешегә һәрберсенә мөһим бурыч куеп эшләргә киләчәктә менә елның ахырына кадәр. Әлбәттә, инде ул безнең бүгенге көндә СВОда булган тора торган бурычлар турында сүз булды. Укытучылар, әбиләр, бабайлар менә монда Бөгелмәдән 73 яшьлек Тая апа дип йөртәләр инде аны. Ул үзенең пенсиена УАЗик алды безнең малайларга. Шул менә ЛНР, ДНР якларында безнең хезмәт итүче малайларга җибәрде. Әлбәттә, менә шундый кешеләр бик күп һәм бу бик шатландыра. Мин ярдәм итәм, мин иң беренче ярдәм иттем детдомга, потому что мин үзем детдом баласы. Икенче мәртәбә фронтка җибәрдем 50 мең Ә хәзер без 50 меңгә алдык малайлар белән чыгып, маска, танк, трак, танкыга нидер приспособление, лошадь тагын алдык. 37 меңме диде, ул трак диде, тагын шулай итеп ярдәм иттем, өченче мәртәбә ярдәм иттем. Авыр түгелме соң менә шуның кадәр күләмдә акчалар җыю сезгә? Юк, авыр түгел.